Tinokuchingamidzai muchirongwa Myriad Interviews and muzuva ranhasi ndatanganiswa nevanhu vaviri vanogona kuita zvekuridza vanoti Farai naJabone all the way from Congo. Welcome to the show. Ah, tinotendai. ndizvozvo chaizvo farai najaponeo vanhu vangada kungoziva kuti farai ndlovu najaponeo ndiani Ini ndinoitwa Gavin Farai Ndlovu, ndozita rero kana kabarwa naro, zita repastage inonzi Tindi Kalogito, ndondozikanwa muindustry. Saka vanhu vanongotindika for short. Alright.
Yeah.
ya ini ndonzi japone ndozita rangu repastage um, rangu rekuberekwa ndinonzi nyuwo kawadza tingada kuziva kuti zvekuridza izvi mabhendi isati tatanga kutaura zvemusic wise makatanga gore ripi uye makasangana kupi ah, ini nashapone takasangana kuchikwata chainzi bvn gore ra 2002 ndopatakatanga kuzivana ipapo from there kubva ipapo nana tichingori pamwe chete
Rotman ne 20 years muri mu industry yezvekuridza magitare izvi. Ndizvo chaizvo. Pamwe mungangoda kungotiudza Shaponeo kuti pane zvekuimba izvi makatanga kuzoita rini? Ini makatanga kuridza magitare 2002 to 2022. Na inini zvekuimba ndakatanga kudhara. I think ndichiri kuchikoro. Chinhu chandaingonakirwa nacho. I think it's an inborn thing. Zvangogara zvingori mandiri. uye kubvawo kune vabereki because vabereki vangu vaiitawo zvemumhanzi but vanga vari havo vaiitira zvekuchechi so ndangokura mumhuri yaifarira zvemusic saka ndabva ndangobvawo ikoko kuzosvika ndii because ndakasenzawo nemaartist angu siyana siyana i think first group rangu randakatanga kusenza naro it was around 98 eh, rai comprise of ana ana rocky rocky there was ngoni kambarami uh, there was sebede there was ruth taiti another tribe saka kuzobvawo ipapo eh, ndakange ndakuzoridza ugitari bcause time yacho taingoita zvekuimba chete tisingaite zvekuridza magitari so magitari pandakatongotanga kuridza magitari ndo pandakazosangana neshamwari yangu pane imwe outfit yerumba inonzi bvila band Maybe Farai vanhu vangada kungoziva kuti pamakatanga pamakatanga kusangana na Chaponel muchibva mazosangana ku BV Love ne zvinondozoti machikwata chakazvimirira chega the talking guitars zvakafamba sei process yacho ya process yakatida asi zvakaitika nezvekuti ini panda ndiri ku BV time yandakasana Chaponel ndandi sound engineer ndoranga riri basa rangu and vachiti ndobasa rangu ravanonzira ndichiita but muchikuita sound imomo ndopandikadzidzirawo kuridza gitari nekuzoimba zvinhu zvazviri kumandiriwo futi chibva futi kumba baba vangu vaitawo zvekuimba futi saka tichizobva ipapo bv tichizoenda kwese kwatakaenda svika tazoti foma talking guitars tinoti pamwe chete nazvakunei
Maybe mapinda kuzohear the talking guitars. Tingada kuziva kuti pamakatanga kunyatsorekodha kuti isusu tangada kunyatsorekodha takazvimira sechikwata chetalking guitars. Vanhu vangada kungoziva. Pane vamwe vasingatozive kuti kune inotonzi the talking guitars vachingokuzivai kumukuridza. Toda kuti muzivise vanhu vari kudzimba kuti ezvino isu takuimba zvese nekuridza. Ah, kuzorekodha takatanga gore inoiri ndopatikazorekodha first single yedu inonzi zorora imo. Yeah.
pazororai apa maitaura nezvenyu kuti pane mazororo akawanda maitaura neanhu Ah, yanga iri tribute song yandakanyorera baba wangu the late Ember Ndlovu. Saka yangori nzira yeku yekuvarangarira. Yeah.
pazororo totariswa kuti matracks amareleasa sofa mangani because ndakunzwa mataura zororo ndiyo yega here kana kuti pane mamwe ariko Ah, so far ndoya tikabudisa mamwe ari kuteera kupera kwakutoda iwo tofamba chete saka apa zororai one yanga iri chibi song two kwakurumbo testa mawaters Eh, saka ungangopinda makumburesa akazvitesta mumvura eh.
totarisa kuti pamisambo yerumba ndonzwa zvaponi ashora kuti bv laveni makasangana ndoko makasangana futi kubv laveni chikwata chakambeta mukurumbira tingada kuzoti maingoita zvekuridza magitare chete kana kuti maitamba because kurumba kuneiiri kurumba ndairidza guitar ah, ndatora ndichiridza rhythm ndairidza rhythm ne lead guitar kurumba kutamba isu atambi nebasa
pavaimbi vakasiyana siyana ndevapi vaimbi vamati mashanda nawo ndichitasakuti 2002 2022 mashanda nevanhu vakawanda sei Ah, tashanda navanhu vakati wandei vakawandisa like inini vachitanga kere yangu vapakura vakamboridzana changaina matsatsi the late pio farai macheka sifasi mashakada ambuya madhuve haa ah, vanhu vacho vakawandisa vamwe vacho takutokangaa
totarisa munobva kumusha mukuru kuhighfields kunoratidza kuti ndokunototanga zvemagitare zvakawandira kusaidi iroro kana malegends akawanda anobva kusaidi iroro zvinokumisikidzai sei sevayimbi kuti munonzwa sei kuti muri mumusha wakaita seiwoyo muri the talking guitars munotomboridzirawo vamwe nokuti ndanzwa muchitaura zvekuti isu tinotomboridzirawo vamwe vanhu zvino munonzwa sei kana maenda pastaji muchiridzirawo mumwe muyimbi song yake Ha tinonzwa kufara nokuti isusu chatichida ndechekuti zvinhu zvake zvibudirirewo naiyewo sa tinotofarawo uchikwanisa kubatsira vamwe vaimbi kuti vaonekerewo muindastry medu ndizvozvo mune matraining sessions here amunomboita because kune maupcoming artist ka kune mamwe maartist anototi titoda kutoridzirwawo izvino zvinotozoti kune the talking guitars kuna shabak the band vanoridzira vanhu imimo here mune maplatform yamunoti iyi ndo platform yatinomboita kuti vaimbi vese vakasununguka ndavo yevazoridza Yeah, I think platform hombe yatinayo at the moment ndiyo yatoita yemajam session iyoyo ndo panouya maartist akasiyana siyana but wo tiri kudzimbawo zvedu tine uya eh, tinogamuchirawo vanenge vachida kusenzawo nesu eh, tinoitsawo malessons even eh, ekuridza zviridzwa izvozvizvi handiti nekutrainawo mavoices and stuff pamunoita majam sessions enyu ndingada kuziva because kune vatori kwezva kuti tisu hatina mainstruments but zvekuimba tozvida toda kushandisawo magitari vada kushandisa italking guitars munowanika papi panonzi apa ndo pari specific pamunobatika
every monday towanika pacity sports bar nopatichita majam session iwayo vose vachangotanga vada kugena experience vasatamboendawo pastage ndobatosangana navo vachivadzidzisawo uchiona maperformance avo mainstruments zvese zvinenge zviriko ndopatinge tichizopanana advice notete angosangana vari kutanga vagara varimo nevakura varimo muindustry kudhara tichingoita mixen mumbusa ndopamwe muchidzidzawo muchiona kuti zvinofambiswa sei stage inoitwa sei pastage pao kana uchiimba uri pastage panopindwa sei panobudwa sei zvese izvozvo ndokwa zvinoitika kujackson inini ndine mubvunzo yekuti 2002 kusvika 2022 muri ngori behind chete chii chaikonzeresa kuti murambe muri behind mozoti achada kubuda after 20 years hai ndinoitora seprocess kuti taa tiri kugadzirwa tatiri kugadzirwa nokuzvigadzirisa kuti tinyasove kuti kana taa pamberi pevanhu tinge takamira sei saka i think iye zvino izvi tamachuwa manje takwanisa kuchimira pamberi pevanhu titeka tiri pafront tisu ndiyo nhauro yacho zvakafanira mwana anenge achi anoenda kuchikoro handiti ane zvaada kuzoita mangwana anoenda kuchikoro level yechikoro yeprimary level handiti ozoendawo chi upper six zvichienda zvakadaro yozoenda kuuniversity handiti ka saka zvingoriwo zvinhu zvimwe chetewo zvokuarts industry iyoyi tinenge tichibikwa tichigadziriswa kuti tinyatsotsvenenzverwa matarenda edu mm. totarisa kuti makabuditsa singo renyu ramukuti ndo ramakabuditsa tingada kuziva kuti musambo wamuri kuda kutanga nawo ndeupi bcause ndamboza kutaura zverumba isusu todaa tozoti vanhu kana vakunyatso kutsvaga vanozoti tiri kutsvaga musambo wesungure here kunze talking guitars kana tiri kutsvaga rumba yakazvimirira ini
haisusu tikangoti tsvagai music was isusu musambo wedu kuti titi takabhesa nemusambo wakati hati tichinyepa nenhauro yekuti isusu takati toda kuridza magitari e, eh, nhasi uno munotiona tichiridza rumba mangwana munotiona tichiridza jesi mangwana munotiona tichiridza so mangwana munotiona tichiridzawo imwe mizi yangosiyana saka hatisi tiri kujust play music mm. tingada kuziva kuti manyorero amunoita kana creative process yenyu pakuproducer mumhanzi apa zvinofamba sei ya zvinosiyana siyana eh, imwe sometimes notouya nemawedzi imwe indotonga ine gitari nditi ah, ndine gitari rekuti randiri kunzwa musoro mangu ndotanga toridza iyo batawo gitari rekuti totanga kuita se ndokutobuda munotoita songo koo
Sechikwata cheTalking Guitars, ndezvipi zvamakati izvi zvitinomboenda kana kumashows handiti momboti a isusu nhasi tiri kunoridza mobva manosvika pashow paya moti hati toda kuridzira chikwata chakati mobva maona chikwata chiya chatoya nerimwe bhendi makambosangana nazvo haa hongu zvinowanika muindustry zvinhu zvasiyana zviri kwese munozvigadzirisa sei ndopatinda kunzwisa bcause kune vatokumba akambosangana nazvo asi azi kuti vanozvigadzirisa sei hainenge ingori nhau maybe inenge iri miscommunication nokuti pamwe munhu anenge ane vanhu vake vaanenge akatemba kuti vachava vachimuridzira musi iwo handiti pamwe vamubva muti ha ah, isusu musi wavo kuti tichiyozoridza hatikwanise kunge tiripo saka ndopanozotitsvaga atitsvaga isu patinozonosvika patirozoti a ah, vanhu vangu vaivazoita sei vazouya saka kana zvatongoitika wotongoziva kuti ah, zvinoita se zvinowanika zvinowanika totarisa mumusic industry takusiyana nezvemagitare manje tombozvisendekedza pasaidi toda kunzwa kuti vanhu vari kugamuchirai sei mumusha mukuru kuti kune the talking guitar dzichangobuda izvi nechangoburwa ima munoburwa ini zvino but kumusic tiri kuti muchangoburwa kumagitare magara muriku vanhu vanozvitambira sei kwamunogara ha ah, vanhu vari kuzvitambira chose noti vamwe vavo vasinga chose ndo zvatinenge tichiita kuti isu sineso totokwanisa kutonyoroso tokwanisa kutomira pa stage tichitoimbawo saka vaa vatozvigamuchira chose ende vari kufara kuti tikumirirawo nzvimbo yavo
Pa talking guitars indingonzwa inda kutaura zvezororai zvakonio hapana here kana kwawakamboimba kana wakanyora pasi kuti inini zvangu ndine kangu kandikunyora kana kuti ndongoramba muri backing vocalist no masongs atoripo ah. masongs aripo but ezvino zvita chida ngomhanyisana nenyaya single yanga achitaura titori nemasongs aida masongs anga andakanyorawo
mungada kungotizivisa kuti mangani because ndanzwa muchiti muna october ndopamuri kubuditsa mamwe ialbum ka kuti masingles Ah, mama because tachida kungoti tifambe nenhauro yemasingle then tozocompila tozongoita album imwe chete saka masongs akati wandei akatumwa ndiani eh.
music industry kana kumainstruments ikoko pane machallenges anosanganikwa nawo semaartist ndeapi machallenges amasangana nawo ende makakwanisa sei kumakunda for the past two decades ah, nyaya yezviridzwa ndo nyaya hombe nyaya yezviridzwa nemukana Lokuti unowana mukana kuti ushowcase talent yako eh, ndoma challenges anowanzowanika muindustry asi isusu takashingawo chiri ngoripo muindustry unofanirwa kushinga asi nyore kuti upiwe mukana kunzi oridzi pamberi pevanhu haungopiwa saka unoramba uchishinga uramba uchipushwa so effort unozongowana mukana unozongowanika
ya ndofunga nhaurwa hombe yataura ndiyo yezviridzwa nekuti basa redu kuti rifambe hunge pane zviridzwa saka nhaurwa inenge ichiita nekuti hamuna hamuna maresources kuti mukwanise kuwana zviridzwa munokwanisa kuwana kana show kuti munoridza kushow kuya kuchada zviridzwa handimona saka ipapa ndo ndo i think thats the main challenge yatinofesa isusu vanhu vemagitari nhaurwa yezviridzwa iyoyo Ndakambonzwa vamwe vachichema chema kuti inini ndinogona kunge ndichitonziwa uridze kwakati asi nenyaya yefinance yakamira sei imimi semaartist kuti finance zvinogona kutonetsa ushaya kana yekupinda mukombe asi kuri kutodiwa kwauri kufanira kuenda ya zvinorema especially uchangotanga mm. eh, kuti ushedzo kunzwira uridzi one noti pane pachida transport pamwe kunzwira kwamutari Uda kuenda neband rakakwana unoda kutakura vanhu five six handiti vada kukwidza mabhazi kuenda kwamutaya vachada chikafu vada zvekuridzisa apa iwe uri one ndoure uchiita se fanira kuti fainidza zvinhu zvese izvozvo apa iwe hautorinewo mari yako saka ya it's a, it's, it's a big challenge izvozvo nekuti kazhinji zvatokwanzoita ndezvekuti munhu akudaidzai anogona kutaura kuti cha iwo mari yako ndokupa waita se waridza sho yako saka iwo kuti uzo because how we survive isusu is from hand to mouth nenyaya yekuti zvinhu hazvinonyatsomira zvakanaka munongoziva kuti nyika yedu akamira zvakanaka so zvino zvokuremera manje kuti unge uchiita se uchibuditsa mari uchibhadhara vana saka ndiwo mamwe machallenges atusanga nawo iyaya
apart from zvekuridza nekuridzira vanhu ndeapi mamwe mahustles amuti maside hustles anokubatsirai kusurvivor sevaimbi kana kuti sevanhu vanoridza zvemimhanzi izvo haisingamusi mafuta musician hatina zvimwe zvinhu zvatakamboti tokomira nemagitari zvichioma zvidari zvichiita sei tomira nemagitari
totarisa kuti tingada kuziva kuti support yamunowana tisingatsati ta outside support yemumhuri chaiyo kwati kwamunobva kana kwamakakurira kana kuti kune vanhu vamunogara navo vangava vadzimai kana vana support vanozvigamuchira sei vanokusapota here mune zvemanje Ha vanotisapota nokuti tinototi vanotisapota nokuti vanonzwisisa patinoenda pamwe unoenda wodzoka usina chinhu pamwe unodzoka une something wo saka mazuva ese vanenge vachikotisapota vanotibikira vanotivakira vachitokugadzira uchioenda kubasa kwacho ikoko sasapoti iriko chaizvo kubo
vanotozvifarira zvisingaite and hai ndotenda mwari kuti even pana nditore mwana mudiki vana mhama vangu nana baba vangu vaingosapota nhauro dzemusic anangovira ndamboita problem of which zvinhu zvakandiita kuti ndive pandiri nhasi because ndakaita confidence vabereki vangu vaiti support saka haa handina hangu problem ndotenda even family yangu yandinayo mudzimai wangu nevana nokuti hazvisi nyore kuti upinde muindustry usina support yefamily support yefamily ndochinhu chinodiwa first and foremost ukawana support yefamily kumberi kuzvese zvinofambira guys 20 years is not a joke ndoramba ndichidzokora because iri kundibata bata zvirikanyanya 20 years is not a joke how did you survive kuramba muchingoramba muchingozika kuti kune vanoridzira vanhu because vamwe vanopedzera vakusiya kuti haazvisi kubhadhara asi mi makasurviva sei kusvika masvika two decades muchingoramba muchingoita zvekuridzira vanhu haina we perseverance kutaura kwataita kushinga kuramba chipusha chiita zvinooma hazvisi nyore hazvisi nyore kungoramba muchishinga muchienda muchienda uneoni kuti one day uchasvika chete pamudaunana
totarisa kuti vanhu kana vachiona muimbi ndoanoti haiwa amu ndiye akanyanya but havatariso kana kurecognisa kuti vanhu vanenge vari behind vanenge vachiridza mukashaikwa imimi guys ndikada kuimba handikwanise kuzonyatsoimba zvakanaka because panodiwa mainstruments toda kunzwisisa kuti jeni yenyu inenge yakamira sei munoigamuchirwa sei sevanhu vanoridza magitari tisingataure zvekuimba
ya vanhu vanhu generally vanhu vanonyanyo recognize munhu anenge ari pamberi anenge achiimba uya uya ya e, pane vanozo pane vamwe vanenge vachizokuonawo pano mashure but vazhinji vanenge vakanyanyofokasa pane uya anenge ari pafront uya front man saka we appreciate it izvino izvi kuti zvakuti chinjei pane vamwe vokuti anotouya kushow anotouya chitoti anouya kuzoona baseman kana ndauya kuzoona leadman mumwe wati ndauya kuzoona uya ari kuimba chai chai Isa zvakuita zvichichinja vana kuita vachiziva zvinenge zvichiitika behind the scenes. muchipefoma muri pastage pane time yekuti kana vasikana vanogona kungozviwisira pastage so kungotomhanyira kuti auya anoridza lead gita auya hai ndotoda anoridza lead gita Muno- munongosangana nemasituations akadaro Yeah.
zviriko Zviriko zvo- Zviriko.
zviriko aiwa chimbotiudzai ndotomasekerera kuti makasangana nazvo aiwa vanhu vanhu chatika chatikaona zviriko variko vanhu vanodaro sasi chatikangodzidza ndiri kuti vanhu vanoappreciata music in different ways eh, mumwe akafarira kumaridziro ari kuita mwana opa mari mwanochema eh, mwana uyoscreama pamberi pako ndizvozvo mwana uya pakana hagi chaiyo kana pasteji chaiyo eh. sevanhu vakaroora madzimai enyu anozvitambira sei
haa inaura yekuti eh, vakungoziva kuti vana baba ndobasa ravo ravakada so vanhu nenhauro yekuti vagara vachitisapota kudhara saka vanhu vaiva vasanyanyirwadza vanongodzivisa kuti ano ah, ndo industry zvairi hatifani kunyarwadza iri kana kuti chichichi vanhu vandobasa ravo kaita sei ravakada so ah, vanhu vanotisapota havana avo dambudziko kunyanya pamusoro penyaya idzodzedzi
Ndezvipiwo imimi se talking guitar zvamoti izvi zvika improver munyika yedu yeZimbabwe tichitarisa music wise especially kuma instruments zvika improver zvinhu zvedu zvinogona kufamba zvakanaka.
I think inini maonero andaita ndeyekuti dai nyika yedu kana vakuru vari kumusoro eh, vakwanisawo kusapota arts industry iyoyi eh, ndikurevera hangu panhaurwa yezviridzwa kunyaya ungana utarisa kunana south africa vane maart centers handiti kune kune mainstruments chichichichi mwana ari mudiki ari interested negitari anoona community kuya odzidzira that's why muchizoona industry yavo yaka vari kubudirira handiti saka taishuvirawo chinhu ichocho kuti dai chakwanisika kuitikawo kune nyika yedu i think zvaitiyamurawo semamusicians tarenda matarenda arimo mukati menyika yedu akawandisa but we need that support especially panhauro idzi dzezviridzwa ameno farai zvishoma zvaoda kuwedzera pane zvataurwa nashafoneo ah, iyo nyaya yokuti tiwanewo support yakadaro yokuti zviridzwa tiwane munhu wese awane access kune zviridzwa ndo nyaya hombe even kumamisha chaiko chaiko zviridzwa ngazviwanike mudhuze mevanhu vanenge vachigara imomo vanhu vese vadzidzire magitara nekuti zvipo toona patinoenda kunze mumwe munhu anotoya tokumbira atokumbira kumboridza ukatomba atoridza utoona toti ah, uko wakadzidzira kuridza kwakaenda uchiko unoti handina hana ndakatogadzira chigitare chegayondochanika akatodzidzira ana tokuti watombare magetsi acho ndiyo tori first time nacho handiti but munhu iyo tiri kutonyatsoona kuti talent iriko but nhau yekuti haana zviridzwa haana access kuti azoya kuno kuharare izvozvo ndo zvinonoeaa ndo zvinodzoserana zvacho mashure
totarisa kuti izvezvi pane vanenge vatori kudzimba vanoti aisusu ah, toda kumboenda kunodzidziswa kunoridza nethe talking guitars vakasununguka here kuti vanhu vawaye kuzoridza ne tinoda kuziva muri maregistered artist here nekuti 20 years handida kungonzwa kuti makaregista here because mairidza mainstruments ka kuimba mazotanga 2022 kune here bhodhi rinomirira kuti isusu tinomirira vanoita zvemainstruments ka kuti makamira sei ah, bhodhi rinomirira remainstruments chairo hakuna esuch asi Chirarai mamishe vanomira mamissions ariko maunions nechii zviripo takajoina zvizhinji zvacho
nhasi musati mabuda muno ichida kumboti muno mumbonyatsoridzwa
sound rolling stand by we start in 3 2 1 zvaponel nafarandlovo totarisa kuti 20 years muchiridza vanhu vanoziva kuti pamberi kana pasteji imada kuitawo zvekuimba Tiri vanhu vanoziva kuti ah muno munyika yedu yeZimbabwe so far vanhu vasati vakunzwisisa kuti kuti panzi music yakutanga panofanira paine munhu ari behind anogona kunge achiridza sezvamunoita magitari tibatsirewo kunzwisisa kuti zvinofamba sei uye zvingagadziriswa sei kuti vanhu vanzwisise kuti kune vanhu vanoridza zvemainstruments pasina instrumentalist hapana muimbi I think ini nangu maonero andindichiita ndekuti music yangofanana neyebhora handiti bhora kuna na defender kuna striker kuna keeper handiti umwe neumwe anofanira kumirawo neposition yake handiti achiita kuti bhora rifambire mberi same thing nemagitare eh, Uri muimbi haungakwanise kuimba pasina gitare and at the same time ini handikwanise kuridza gitare pasina chii pasina muimbi saka eh, vanhu vese ivavo vanenge vakakosha because chatei tichizoda at the end of the day paimbwa paridzwa handiti music yafambira mberi saka vanhu vese ndoti hangu vanenge vakakosha inhauro yekuti eti totarisa pasi basa raiva remagitarist totarisa pasi madrama totarisa pasi makeyboardist but vanhu ivo vakakosha Hameno farai zvimwe zvaungada kungowedzera wewe. Ah, Anka ndizvozvo chaizvo kuti semataura ita Japan yokuti music iteamwork ndozvofanirwa kungoziva vanhu iteamwork hakuna munhu angangomira ari one apa angotanga kungoimba vanhu vakatojamba stadium ikatojamba hazviite pane patoda vanhu vanenge vachiridza sa vanhu vakangopanzwisa ipapo kuti music iteamwork kubatana kubatana kubatanidza maideas and vanhu vese vakakosha munhu vese akakosha takakosha zvakafanana vanhu vakangopanzwisa ipapo vapitendakanoombera maozha yananenge akatokosha allright tingada kungoti tingozivawo zvedu kuti mune mapending projects here amuinawo
hongu sekutaura kwataita kuti tine masingles atoda kureleasa kubva kutanga october yachienda mberi eh, achange ichiburitsa kusvika una december ichange ichingoburitsa periodically tichingoona nekufamba kwenguva ikoko any other collaborations pamapending projects amunenge mino hongu aripo
we can't wait

Tingada kuzoti music yenyu vanhu vanoiwana pai uye vanokubatai papi masocial media handles enyu? Hongu music yedu pamadigital platforms payoutube iripo kwange talking guitars unoiwana painstagram tiripo pafacebook patalking guitars futi unotiwana ah, masocial media platforms mazhinji unotiwana tiripo pawhatsapp tiripo